rawng i hman lo min ti a so thiam leh thiam lovin ah ka rawn ka eng nge ni conversation kan rawn ti lawk kan inkawm dawn a ni maw mahse min lo hre thiam ro vang chu ka Mizo tawng hi chu ti em em in a tha lo a nia anyway engpawh ni se hei vawiin hianin pastor Fela leh pastor Dawt ah an rawn zin a ih. Englo Carolinas ah SIM Serving in Mission Headquarters ah an rawn kal a, ni hnih lai min rawn thlenpui a, ah min rawn yeah min rawn yeah an rawn thleng a and so i kan eng nge ni mission kan tih dan maw te an rawn zir a, chu chu i hei tlem in in experience hi ah han sawi ula ka ti deuh a, khawngaihin in han share teh u.

Ka bel te hian min enkawl tha em em a, an office zawng zawng min thawr pui a, chuan training te kan neih a, ropui kan ti em em a, chuan i ropui lehzual kan tih chu SIM a an ta thawh dan hi a ni e, everything is systematic hei a system hi maw a tha leh lutuk a ah engtin nge ah mission thawh duhna tur hianin ah engtin nge. Nge ka sawi ang, kan thinlung khi a phur leh zual i a chhan chu SIM hi pawisa lamah pawh ni se engtikhawp in nge an rinawm tih hi kan hria a. Chuanin hei an missionary ten enkawl dan te hi a tha em em a, missionary chauh ni loin hei missionary hnathawk duhte kan va kalh ah pawh hianin, min enkawl dan leh hei every single details min explain dan te hi a tha em em a i SIM nena i partnership a kan kal theih hian chuanin ah sending charge tana pawh hianin i enge ah a rinawm a chuanin send chuan a va kal lehtu missionary tanah pawh hianin a reliable em em hi hian kan hmu a i a lawmawm lutuk a lawmawm lutuk hi a ni tawp mai an ropui vek an office pawh a ropui a an mihring pawh an ropui a missionary an enkawl dan pawh hi a ropui a an guest te thleng min en dan hi a ropui lutuk a pathian an tih em em tih hi a lang em em a ni e chu zawng chu ka sawi theih ni se ka lawm e.
Umm kan hei eni mina kan lo kal a ah hian SIM kan han thleng a keini pahnih hi kan ko hran hi an lo kal rawh nia min rawn tir chho a kan han kal a hei hetah hian kei phei chu SIM ah kha ka la ka thawk. tawh kha ka nia tah chuan eh sim hian kan hrang hrang ten a chanchin tha khawvel hrang hrang a kan puan theih na tur hian ah pawh zau tak an hawng a tah chuan keini zo hnahthlak ho te hian chanchin tha puan na ke kan pen tak tak chuan missionary kan intir tak tak chuan kan thil phalna kha khami kha Pathian hian a ram zau nan hian a hmang dawn chauh a ni kum sawmhnih a liam meuh chuan country director ah hian ah Andrea tih te emaw Phil Michael tih a hman loin ah Lai hming emaw Mizo hming ah Rina tih emaw ah ah kan Lai hming ah chuan Chungpi tih te kha an la ni dawn Amen Hallelujah chu chu ka vision a ni keimah chuan he mission organisation Pathian in a hman country director te hi keimah ni zo hnah thlak an la ni fur deuh tum sawm hi anih chuan chumi hun chu a ni dawn tih hi ka hre tlat a chu chu a ropui leh zualna a ni chuan pakhat leh kan sawi leh lawk nge aw pakhat leh chiah i SIM kal dan ka uar em em chu an mahni leh an mahni leh an mahni an input dan hi ni kei ni chu in partnership kan tih hianin kawhhran nen hianin hei level khatah kan awm tihna ni lo kan ti tlat. tak a nih chu level khat ah kan awm lo a mahse kawng han hnuai ah hian under the church ah hian kan awm zawk an ti chu chu chu chu thu an han sawi ka hriat hian in an va in humble em em ka tia maw an hnathawh dan hi ih hei keini lai lai ho kan ti dawn mi zo hnahthlak te kan mission mission hna kan thawh dan hi chu e kawr hran pakhat in kan thawh chuan in mission kan tirh te maw. pawh kan va kalna mission field te pawh kha kan tih dan in tih tur a ni. Hei, keimahni ah kawhhran kuai ah kan leading kuai ah in awm tur a ni ti khan in kan va ti zel a, mahse SIM hi chu a ni ve lo. Ih, missionary ten va kal a, hna an thawk a, missionary. kha eh full in engte ka sawi dawn Kohhran thawhpui hnuaiah Kohhran thawhpui hnuaiah khanin an lut a eh hei enkanpui deh Siafe a leadership ah pawh anmahni an awm lo leadership ah khan an awm lo anmahni kha eh an va an va thlah te missionary leh anmahni hei the people ho kha maw people group ho kha tikhanin.

In missionary hi nangmah ni ambassador Isua ambassador nia mahse kan in kohhran ambassador an ni bawk a and so keini chu kan serve cheu ni kan enge ni maw in rawn kan bawl sak cheu aw in rawn kan bawl sak cheu so chumi vang chuan in i hei kan thil tih reng reng hi Pathian tan a nih chuan keimahni ta bik a ni lova Pathian in min koh vang a thil tih kan ni a chumi vang chuan. kha kha a kha kha kan hriat rei hi pawimawh a ni kan hming leh kan rawn kalna leh khangtin zawng zawng tih lar ai chuan Isua Krista kan tih lar chuanin amah min hruai chho ta a ni hetiang mai mai amah kha amah nen chumi vang chuanin kan kal dik lo thei lo kan a ti kan kal dik lo thei lo Isua Krista nen chuanin and so um ni e a ropui a ni. Mahse an kan pastor pahnih hi an fel si an an bula awm a nuam bawk si hetian in zo hnahthlak pawh hetia world global mission ah in rawn tel ve te hi min rawn ti pui min rawn ti pui sui hetik em chu chu chu aw chu chu ka lawm tak zet e keimah tan pawh keimah chuan hei international office ah ka awm a mahse in rawn kal hianin ka bula in rawn kal chuan hei nia min rawn ti pui sui a ni chu chu ka sawi duh a leh thil pakhat ka ngaihtuah chu fela kan kohhran te tan eng nge ni you know message i nei ang like ah engtin nge ni world mission awm dan tur engtin nge keini pathianin min koh dan te thang tel ang eng emaw i rilru awm em le
pathian malsawmna hi kan chhutkeh ve a ngai ni hian ka hria a, keini hnam ho hian kan hnam hi kan hmangaih zawk thin, kan hnam ah kan buai tawk em mai a, Pathian ah kan buai lo, Pathian hi kan buaipui ve tak tak a ngai a, Pathian buaipui tu hnam chu Pathian a buaipui hlawm a ni, chuvang chuan Pathian hi kan buaipui chuan kan hnam hi Pathian a buaipui hlawm. pui dawn chuvang chuan ram tinah a ti a chumi ram tina kal ve tura min kohna kha a puitling ve chho a ni sap ho hian sangkhat zariat sangkhat zet tangin ram tinah chanchin tha an thrilh a American ram ropui tak an chhuahsan a thiamna tak tak. Medical doctor ten a chhuah san a, an thisen a luang nasa em em mai ni chanchin tha avang hian. Tunah chuan heng ho hi an liam ve a keini zo hna thlak thisen hi Pathian ta a luan ve kan sum leh pai te a luan ral ve a ngai tawh. Chu vang chuan kan sum leh pai te hi Pathian ta a luan ral ve a, kan in leh lo te, kan chakna, kan finna, kan thiamna te,

eng a ni tawh a, mihring hi kan la in ready lo ni hian a lang, chutiang chung chuan kan thinlung erawh chu kan kohhran ah rawt awm tawh suh se tih kan ngaihtuah a ni, kan thinlung hi mission ah awm ve rawh se kan tawp try ang by prayer chiah kha, tah chuan kan awmna hmun Dallas khua tang hian global khawvel hmun hri. hra dah kan taksa a kal theih loh pawn kan neih sum hi luangral ve rawh se kan ti a ni tunah hian chuvang chuan kan luangral ve ang kan sum a luanrala tawngtaina kan kal chuan kan fate kan nihringte hengte hian an taksa an finna hi khawvel hmun hran hranah an kalpui ve ang chu chu a takin a thleng dawn.

motor khalh pawh hi a hlauhawm telh telh dawn chumi ang chuan ka off tawh mai anga mang tha ti mai ang u kan lawm lut tawk aw alright ani leh u bye bye